Chibai vek ule, mahni video pakhatah khan thianpa NDSTP tih hian zirlai tan lehkha zir motivation lam kha a rawn request a. Request ka dawn hmasak ber te a nih angin motivation ni chiah loin lehkha zir lam ka rawn sawi dawn a. Zirlai ni kher lo fate lehkha zirlai nei te tan pawh a tangkai tel thei turin ka rawn ti dawn a ni. Aw le hmasawnna lam ngaisang mi nih chuan i lo subscribe ve dawn nia. A hmasa berin Pastor Nita Bahama lam mi Miles Monroe a nu in lehkha zir tura a tirh dan hi sawi hmasak ber ka duh a. Lekha zir aiin TV en a thlang thin a ni. A nu in zir tawh rawh a tih hnu pawh khan tlai khat chu a kal duh der lo mai a. Tichuan a nu chuan, I duh leh TV kha en reng la, TV a i lan ve na chance i hlauh zel tihna a ni mai a ti ni. Tichuan, chu thu chuan a ti harh zawk a, a kal ta ni. Amah hi pastor, marriage counsellor, thuziak mi, motivational speaker leh multimillion organisation dintu niin a thusawi hi TV-ah an chhuah sup sup thin a ni. Mahse van duai thlak takin a boral tawh a, a nu thusawi chu, I duh leh TV kha en reng la, TV-a i lan vena chance i hlauh zel tihna a ni mai, tih hi a ni. Lehkha zir hi a tha in kan hma hunah kan la chhawr tangkai dawn tih hre reng chung si in tinge kan zir that peih loh tih hi sawi hmasa ta ila. Lehkha zir peih lo leh nuam ti lo te pawh hi zawt ila, result chhuah hunah pass i duh em? Nakinah pawh sawn i la duh em? tih te han zawt ta ila, aw an ti vek dawn a ni. A chhan chu a feeling kha a nuam a, kan pass chuan zirlai kan nihna anga kan mawhphurhna kan hlen a, Kan past chuan chhungte'n min duat deuh a, thilte min lei a, min lawm sak vel a a then chu a nuam a ni. Mahse tunah anga tinge kan zir peih loh kan tih chuan kan thil tih avanga nuam leh lawm an kan dawn kha a kar a hla lutuk ta a ni. Vawiina kan lehkha zir khan a hnginah kan exam a result chhuah te kan nghak leh te te a, Tichuan kan zirman kan hmu ta chauh thin a ni. Chuvangin movie en te, porn site a luh te, games khelh te leh ruihthei thil tih te hi addict a awl em em nasan chu a reward, a nawmna kha kan tem chawp chilh nghal thin a ni. Vawina kan zu in te hi nakinah thawk chauh ta se. Tuna kan TV en te, porn a kan luh te hi nakinah hmuhnawmin nuam chauh ta se chuanin kan tihtlem phah dawn a ni. Mahse a ni si lova. Hei vang tak hian Thuving chuanin thil tha reng reng chuan hun a duh rei thin a lo ti a ni. Hemi a kan tih theih pakhat chu kan thluak kha lehkha zir nuam ti tura kan bum ve khan a ngai a ni. Lawmman kha keimahni pawn kan insiam mai tur a ni a, result chhuah kher nghak lo khan. Entir nan he chapter hi ka thiam hunah tui ka tih zawng tak a ei ang tih te, games khel mi tan chuan game khat ka khel ang tih te, Mahse kha kan reward kha kan zirlai leh kan taksa tana pawi lo tur a nih a ngai a, focus tibuai vek thei ang te kha chu reward atana hman loh kha a tha a ni. Kan fate pawh ni ta se thil eng emaw an zir peih nana lei tlawn kher kha a ngai chuang lo va, han fak te, tawngka a han fuih te kha an tan chuan phurna petu kha a ni ve thei a ni. Kum sangkhat zakua sawmkua pariat khan Columbia University-ah zirchianna Professor Claudia M. Mueller-in a lo buatsaih a, Zirlai eng emaw zat hi puzzle an solve tir a ni. An ti tha emaw ti tha lo emaw, i ti tha ber tih kha an hrilh theuh a. A zat ve hnenah chuan i ti thatna chhan chu i thawh rim vang tiin an hrilh a, a zat ve hnenah chuan I tihthatna chhan chu i rilru chak vang, an ti bawk a ni. Chumi hnuah chuan puzzle dang duhthlan tur an pe leh a. An duhthlan tur te chu a awl, a laihawl emaw a har a ni. I rilru chak vang tia an hrilh ho kha chuan an beirei peih vak tawh loh bakah a awl awl an thlang a ni. I thawh rim vang tia an hrilh ho kha chuan an solve zawh hma chu an bei ve ngat ngat a, bakah a har har an thlang bawk a ni. ti zo pawh an tam zawk bawk a ni. An hmuh chhuah tak chu i rilru chak vang tia an hrilh ho kha chuan puzzle pahnihna ah kha chuan anmahni lam atangin beih tumna an nei vak tawh lo a, an rilru kha an ring tawp mai ni. I thawh rim vang tia an hrilh ho erawh kha chuan an thawh rim leh phawt chuan an solve leh thei kha an ring tlat a, an bei ve ngat ngat mai ni. A chhan chu rilru chak leh chak loh hi Pianpui nia kan ngaih avang hian kan kawl tawn phak loh thil a ni a, mahse kan thawh rim leh rim loh ah kha chuan thu kan nei ve a ni. Hei tak hi thil dang reng reng ah pawh min motivate thei tu chu a ni ta a, engah pawh hian ti ve theih kan nei a, kan control ve thei a ni tih kan hriat hi chuan tan kan la ve sauh sauh a, kan zir ve tang tang thin a ni. Mahse tih theih loh leh pian ken leh ruat sa a kan ngaih apiang ah hian tumna kan nei lo thin. Engtin ran kan pian hmangah thau deuh hlek lo ni ta ila? Pathian min siam dan ve reng reng a nia, thau ve tur a piang hrim hrim ka nia kan tih tlat chuan indite leh exer lak te pawh kha phurna awm thei lo ni. Mahse, ka thau leh thau lo ah hi chuan thu ka nei ve, ka peih leh peih lo ni mai kan tih ve tlat kha chuan indite leh exer lak te pawh kha phurna te pawh a awm ve deuh thin a ni. Hei hi thau u chhuak te ngei ngei pawn an han ṭan ve tak tak chuan an tla ve thei lutuk tih hi kan hre ṭheuh a, chu chu kan rilru vang mai mai a lo ni zia tirang tu a lo ni ta ni. Kan pass ṭhat leh pass ṭhat loh hi kan rilru chak leh chak loh aiin kan tai mak leh tai mak lohah a inghat tih hi han ring phawt mai ila, tichuan zir turin phurna kan nei phah dawn a ni. Mi tam takin an sawi thin chu rilru chak tak zirtaima lo ai chuan rilru chak lo zirtaima te hian an daih reiin hlawhtling pawh an hlawhtling zawk tih hi an sawi fo thin a ni. Chuvangin kan rilrua innghat mai loin kan taimakna kan inngah zawk khan hlawhtlinna a awm zawk thin a ni. Nu leh pa te pawh hian kan fate an pass hian an rilru chak hi puhsak thin loh tur a ni. An thawhrimna te hi faksak zawk thin ta ila. Tin, mi fate pass tha tak tak te chungchang kan sawi hian a ni saw chu a rilru a chak a emaw a thiam thei a tih loh tur a ni. A zir taima a, a thawkrima Pathianin mal a sawm tih mai tur a ni. A chhan chu kan fate an lo pass that loh khan an rilruah E kei chu ka rilru chak lo a ni maw, ka thiam thei lo a ni maw tih kha an rilru a awm ang a, anmahnia beih tumna leh zir chakna kha a thlahniam ve thei a ni. Chuvangin an thawhrimna te faksak zawk hrin tur a ni a. An thawhrima an zir hnem chung pawha an pass tha lo a nih pawhin tihnual mai lovin taimakna nei turin i fuih thin zawk ila tichuan lehkha zir kha an phur phah em em dawn bawk a ni. Mihring hi mi thuhnuaia kunte leh thupek dawngtu nih hi kan hrehin nuam kan ti lo vek a ni. Entir nan vawiin tlaiah vawk chaw pek ka lo tum rilru reuh reuh ta a ni. Pek a tum lai tak khan vawk chaw zu pe rawh min rawn ti ta se, pek loh daih te kha kan chak rum rum thin a ni. Mahni thu a hlim taka kan tih tur pawh kha midang thupek a nih chuan tih lo mai kha kan chak thin a, Chuvangin naupang hi kan thuhnuaiah an awm a ni tih lantir nan te leh an thil tihsual hrem nana lehkha zir tir leh vau nana hman hi lehkha zir peih lo tirtu a ni. Lehkha zir kha nuam theih ang bera kan experience tir tur a nih lai a, hremna hmanrua kan hman fo chuan lehkha zir hi nuam an ti thei lo a ni. A chhan chu tuman hrem nih hi kan duh ngai lo. Chuvangin, naupangin lehkha nuam taka zir tura kan duh anih chuan hriam nan lehkha zir kan hmang tur a ni lo a. Tichuan, lehkha zir hmaa exer lak kha a tha tih lo hre nawn leh bawk ta ila, heti zawng hi ka sawi theih chu ni ta mai se. Pakhat tal inhlawkna in lo nei ve ngei ka beisei a, ka video te min lo en sak avangin ka lawm a, a leipekah kan inhmu leh theuh dawn nia.